Kāti, kia amo i āke au i taku toki kōrero, kia aʻu atu rā ki te rangi oti anō ki te aʻu rewa o reira ka miʻia rā ngā tini aituā kua māwe e ia Papatuanuku, tuku tau rawa atu rā kia Ranginui Kātika, hoki anō kia Ranginui e tū nei. Koe nō mākona ka rere tonu rā ngā mihi o taku toki, a e amu i ake nei e au ki runga ki te maru o te wenua ki anō ki te mata tonu o te wenua Papatuanuku. E ngā iwi e ngā reo e ngā tai kārangarangatanga, nau mai, piki mai, kake mai ki te kupu o te uru, kua tau mai rā ko te korowai. Hei korowai atu rā i ngā kupu i ngā kōrero a te reo o te uru me āna nā pūrongo i puta i te wiki nei. Bueno ki aha ra? Ma toro toro atu ana taku toki ki roto i te riu tonu o Taranaki. Taranaki te maunga e nui nga iwi, e nui nga whakauauatanga, e nui hoki nga karangarangatanga. Engari kei te taone o Ngamotu tenei o nga kaupapa e tu nei. Arā ngā manu kōrero nō ngā iwi me ngā ure o te motu i ngā tai, arā e taio i rātou nō ngā kura tuarua o roto kau mai o te rohe o Taranaki i ngā tai atu ki te tuku atu i ngā kupu e pā ana ki te mana o ngā iwi taketake Ā, kia taurite ai taua mana rā ki ngā iwi katoa o te ao. E tino kupu kōrero i puta mai i ēnei o ngā manu tīerieri i te kupu me te kōrero, kei konei rā tātou me aro pū atu, arā, ki te pūrongo.
He waka taetae manu kōrero tonu te kawe o tēnei uinga manu mōio o te ao, ko Race Unity Speech Competition te ingoa, ū tonu mai mō te roanga ake o tēnei pūrongo. E manu kōrero te reo o āpōpō. High schools, it's a competition for senior high school students, today we had students from boys high, girls high, Spotswood College and yesterday in Hāwera we had Hāwera High School students and Opunake students. E kōriī, e tīori nō ngā manu kōrero nei i raro i te tuanui o te mana o ngā iwi taketake, arā, te noho aumaru kaikirikore o ngā iwi taketake te take o te kaupapa nei. is to give a voice to our young people.

All that in service to the vision of the oneness of humanity. Ko te kauni era o ngā motu ka tū ei kō a ngā wari mō ngā manu taipō, taioʻi o te ao. Well, I think it's fantastic that we've got our young people talking their thoughts about unity and about you know the, the connections in our community and what it means to them and, and how they feel it, it adds value to our society. So

That's probably the, the highlight was, um, was that. Ko te kōrero ka ārai i tēnei kaupapa e kī ana ko ngā matimati nō te ringa kotahi. He kōrero tēnei e wakamārama ana i te taurite o te mana o ia matimati, ahakoa e rerekē te mahi me te āhua o tō ia matimati. Me te mea nei, hei wakawanaunga ia matimati,

You know, it's something that's very close to my heart and I definitely think it's something that needs to be spoken about. Just to have an opportunity to really state my opinion on, on race and relations in Aotearoa. Ko te waka koi i te tū me te inengaro o te manu kōrero te te i waenga o te uinga nei, a me te aro pū oki o tēnei waka taetae ki te aukati i te wairua kino o Kaikiri. Ko te reo Māori me te reo Pākehā ngā reo e ā ai ana te manu kōrero, te waka kōrero. The oneness of humanity, you have to be a servant, the servants are the greatest people, they serve others, they help people and anything that we can do to be of service to humanity in this area, the unity of the human race, it has to be a good thing. So the people's response. Shows that it's this event works. E ai ki a Chivers, ka tū ngā waka taetae ā-motu ki Tāmaki Makaurau i te mārama o Pipiri 2022. Aroha Broughton Pue, Te Reo o Te Uru.
Ko ia ko ia kei te rangi ikitia kei te rangi ā-painga, oti anō rā kei te wā ā-tai ngā kōrero i puta mai ai i te kāhui manu taioʻi nei. E tū ana i roto i te whakataetae, e koi tonu no te inengaro, e mārama rama ana tō ngā kupu, I puta mai ai i a rātou. Oti anō tēnei rā te mai o ātou o taku toki nei ki a koutou, e ngā toki kōrero tēnā koutou tama tāne, tama wahine mai, tama wahine, tama tāne mai. I tū mai ai koutou ki te whakaputa i ā koutou nei kōrero mō te mana taketake o ngā iwi taketake o roto mai o te ao, me ngā kaupēhitanga kua pā mai nei ki tātou. me te wāanga ki te kimi uarai e puawai mai ai ko te auora, ko te waiora, oti anō ko te mauri tū te ora ki roto i a tātou o tēnei waka reanga, o tēnei waka ukinga. Ā, ko muri atu i tērā e tātou mā, ko te aronga pū, kia mārama ai tātou ko tēnei mea te kaikiritanga kukore tōna wā i ki tēnei ao. Oti anō ērā āhuatanga kaupare, Tāmi, Tāwai, ki a tātou te tangata. Ka tika rā, mai, mā koutou, oti anō kei ngā manu a Tai Oʻi, ki whakaputaina mai ēnei whakaaro kei roto rawa i ō koutou ngākau, kei roto rawa i ō koutou puku. Ka noho mai ko tēnei o ngā whakataetae, he mana tōna. He tapu tōna, he wehi tōna, he wanawana anō tōna. Nō reira kia koutou katoa, kei ngā manu o te uta, kei ngā manu o te tai. Nō ngā urea katoa o te ao i tae ake ki te toa, ki te tuku, oti anō ki te oati ki tēnei o ngā kaupapa ki a koutou ka tū mai, ka nui te mihi, nō reira e taiohi mā, nō ngā kura, karanga mai, karanga mai, tēnei te kupu o te uru, Te mihi ka utu nei, kia koutou. Ka tāpiki wakarunga māua ko taku toki kōrero ki te kōtii ki te kara matamata o te maunga tītōea o Taranaki. Kia mārama rā te titiro ki Ruapeʻu maunga e tū mai i kō. Ara ka waka eke ake rā māua ko taku toki i te rire ātea kia tae ake rā ki te riu o te awa Tupuao Wanganui Kei konei he pūrongo. He aha tāna kaupapa? Bueno, ki Matua Mārama mai, koia tērā te pūtea. E ara i te pūtea kapa, e ara i te pūtea rau pepa, engari e pūtea mati iko kē. Nō reira koia rā tēnei ko te pūtea mati iko ka kōrerotia e tēnei o ngā pūrongo te wai ake nei. Nō reira nā runga i tērā me wātoro atu ngā parirau o te katoa, ā, ki maiangi tōtika atu rā tātou me te tau okaoka tonu atu ki te pūrongo te tū mai nei kei mua i a tātou.

Heoi anō, i roto i te pūrongo e whai ake nei ko te tūmanako ia, ka ua mārama koutou ki tēnei moni ou ko te cryptocurrency me te NFT. Anei te kaianga o Eager Beaver ko Tim Wierengi.
Where the beaver came from was the fact that in in the natural world the beaver creates this one beaver will create this dam and that dam

Mō Manahi Cribb, te kaipānui mō tēnei kaupapa, ko te angarau me te awa-atanga ngā mea e tino waia ana e ngāi Māori. Technology is is obviously the way forward you know and our kids are that future so it's a kind of a no brainer cuz and obviously with a um Māori twist to it as well you know adding their own mana motuhake to what technology looks like um so I'm all for that. Hei tā Tim Wieringi kua wakaratarata mai ngā apataki piripono e penapena ana ki tēnei pūtea Mati-iko ou. The people who are who are in our community truly believe in what we're doing, they they they've they've entrusted us with their money to deliver what we've said that we're going to deliver. Kei te aratakina taua āpori e ngā kaiwaiata tino rongonui, E whaia ana tēnei kaupapa. We've got Sons of Zion, we've got Stan Walker, we've got King's Music. So predominantly I think there's a large number of people in that community that listen to that kind of music. However, it's not limited to just Māori Pacific, it's about people. Mō Manahi Cribb, kua whai oa au mōna, ā, tērā pea, ka waiwakaro ia e ia ki tēnei mea au Ko te moni mati iko. Definitely someone you wouldn't see me having with, uh, you know, having your everyday coffee with, but someone that I probably do need to start mingling with a little bit more. He kaupapa i whakaritea e Whanganui and Partners mō te wiki hangarau hei āta whakaaro māu i Ruere Rerekura te reo o te uru.
Ka kī ake, Āna, koia rā. Ko te pūtea mati-iko tēnei i wānangatia, ko te pūtea mati-iko tēnei i kōrerotia ki tēnei o ngā wānanga o roto o Wanganui. Ko kōrerau ki ētehi o ngā tāngata i tae atu rā ki tēnei wānanga, ka nui tō rātou mate mīaro ki te nui o ngā kōrero me ngā āhuatanga i akona ai e rātou, ki tēnei o ngā pūtea ana kua puta i roto i ngā tau tata nei. Ko ia tēnei ko tēnei o ngā ao e ao mati-iko tēnei, e rao e ao rauanga rā tēnei. Nā runga i tērā ko ia tēnei te uringa o te tai, o te pūtea. Ko ia tēnei, ā, kua puta mai rā, ko ia ko ia ko te pūtea mati-iko, me ōna momo āuatanga, me ōna momo torona. Nō reira, ko tēnei o ngā wānanga e tāia ana e ia te oatu māramatanga ki a tātou. Me te mārama ake e te iwi ka uri te ao, ka uri rā ngā rauanga, ka uri ngā rauanga, ka pupuke mai te māramatanga o te tangata. Nō reira kia koutou katoa i rūmemene atu ki tēnei o ngā uiuinga i kotahi atu ki ēnei māramatanga Tēnā koutou, ka pai te pūranga. Hoi anō, ko māua anō ko taku toki, taku taku kōrero tēnei, ka puta atu ki te ngutu o te awa o Wanganui, ka piki rā ki runga i te waka, ka oia te moana wā ia, wā ia. Ka āere whakatē Māui e te rere, ana ka tau atu rā ki te riu oti anō ki te takiwā o Rangitāne. Mā konā ka māuiti tahi māua ko te toki nei kia tau atu rā ki Ngāti Aua, oti anō ki ngā kārangarangatanga o Ngāti Aua. E aha tā māua kaupapa ki konei? Oti anō, koia tēnei, me whakarongo ake rā tātau ki te pūrongo o te wai ake nei, kei a ia ngā kōrero mō tētehi ara wata, tētehi ara anga. Kua angaia mai ki Māuti rā te unga aerēre mai tētehi taha o te awa ki tētehi taha anō hoki. Nā runga i tērā, he ara anga, e arawata rānei te kaupapa te wai ake nei hei whakarongotanga, hei mātakitakitanga mā tātou.
He arawhata hou e tūhonohono ana i tētahi taha o te awa o Te Rangitīkei

the, the, the first karakia for the sod turning aspect of the bridge. He ai ki te māngai kōrero o Ngāti Hauiti, he ai ki a Utuku Pōtaka, i hura ai rātou i tētahi pou whenua i tapaina ko te pou herenga tāngata, nā Maihi Pōtaka i waihanga mai. E kōrero ana te pou whenua mō ngā hononga katoa o te rohe o Te Rangitīkei ki te rohe o Te Manawatū.

Perhaps it's a joining of both our tupuna, um, joining of our whenua and joining of our people, of the people. And so uh, te pau herenga tangata embodies all of that kaupapa in one. Ka noho tonu Te Arawhata Tawhito i tōna 115 ana tau He arawhata mā te hunga hīkoi, eke pahikara rānei. Waihoki, ka noho te arawhata tawhito ki roto i te hītōria o Aotearoa Niu Tireni, kāre kau he arawhata pēnei anō i Aotearoa whānui. encourage to buy its opening because it will support the local.

E hīkaka ana a Ngāti Hauiti kia hāereere anō ki runga ki tēnei o ngā huarahi i te whārua o Kāwhatau. Haere whakatonga atu ki te Manawatū. Of course it has been a major issue for the locals in terms of accessibility from the hinterlands through to the state highway.

planned process and it was heartening however that we managed to support bringing the opening forward because it was completed sooner than what was planned. Ināianei, e tuwhera ana te arawhata hou mā ngā waka iti noa iho, hei tōna tino mutunga ka tuwhera mai mā te katoa. Te Mihimi te reo o te uru.
Oti anō Ngāti Auti karanga mai koutou oti anō me ngā karangarangatanga o roto i tēnā takiwā, tēnei mea te ara anga. Āna, e nui tōna kaupapa, e whakakotahi, e whakaonoono, e whakapiri ana i tētehi muka nō tētehi taha o te awa ki tētehi atu taura muka nō tētehi atu taha o te awa. E āei, e whanaungatanga tēnei. He whanaungatanga tēnei, ka tika e pou erenga tēnei, ka tika te ingoa o te pou e ereere ana i ngā tāngata mō i tētehi wāhanga ki tētehi atu. Ko koutou rā tēnei kua whakaaro nui, kua whakaaro māori ake nei e te aukāinga, me pēhea te waka kotahi, otiano te kōtuitui tahi me te uiui tahi, Ana, i a koutou anō ki a koutou. Ana, koia tēnei te puāwaitanga, ana, ko te ara wata nei. Ko te ara tēnei e taea ana koutou, ā, i ngā kaupapa uiuinga, kia uinga tahi, ā, e taea ana e koutou te tūhono tahi, e taea ana ngā iwi o waho atu hoki, ana, ki te whakaonoono atu rā ki a koutou. Kua atu i tērā, arā ngā rauemi, e māmā noa te tuku mai tētehi pito ki tētehi atu pito. Ngā kaupapa rauanga, arā, mai tētehi pito ki tētehi pito, e māmā noa, arā, te kawe me te ari a i ēnei āhuatanga katoa mai tētehi pito ki tētehi atu. Nō reira, he whanaungatanga tēnei ara anga, arā, kua ara mai nei i tēnei wā, ana hei painga mō te iwi nui tonu. Nō reira, e ngā iwi o roto i tēnā karangarangatanga, anei rā mātou o te reo o te uru me te kupu o te uru, te mihi kau atu nei, te mihi kau atu nei. Kei te amo i au i tēnei wā e taku toki tama kōrero. Nana kai te awiua rā ana kupu i tēnei wā ki te takiwā o Taranaki anō, ki tēnei o ngā taikārangarangatanga e kīa nei ko Ngā Rua Inerangi. Koia kei konei rā māua ko taku toki tārai kōrero i tēnei wā, ko tā māua kaupapa e whakarongo atu ana ki tētehi kaupapa nui. Arā, koia tēnei ko te Unga Rangatai, Taranga Auraro, arā, e ngātahi ake nei ki te ako i ngā kōrero tupuna, ngā kōrero tuku iho, otīi anō ngā mahimahinga a ō tātou mātua tūpuna o roto o te rohe ara o Ngāruaīnerangi. E ako ana i ngā tātai whakapapa, i ngā pēwheatanga kōrero, arā, ko tōna kaupapa ia e whakatō kia kotahi ngā teunga rangataki, arā, me te ako i ngā kōrero o tuauki, a kui mā, koro mā, i te pō.
Ko te kaupapa o Te Ūkaipō e ngunguru nei. He kaupapa ā-iwi, he kaupapa rangatahi, ā, kei te pito o tēnei kaupapa ko ā tātou rangatahi. E kitakita mai rā ko Te Tātara Ki'i ki tēnei o ngā ware, ko Ngākaunui. Ā, ū tonu mai mō te roanga ake o tēnei pūrongo, i a mātou e waiaere i tēnei kaupapa rangatahi, ko Te Ūkaipō. E ū ana te ūnga rangata i o Ngārua Inerangi ki ngā kai o tō rātou ao tūpuna. Ko te ūkaipō, ko te kaupapa matua, kia hoki mai ki ō tātou nei pā, hei kanohi kitea anō, kia whakatō i ngā kōrero o ō tātou nei tūpuna ki roto i a tātou, ki, ki roto i a rātou, kia tipu hei puawai, hei raukura mō ō tātou nei iwi o Ngāi Rua Hinerangi. I hoki mai au ki te kāinga i te tau 2017, ā, ko te pātai kei hea rā ngā kaupapa mō te hunga rangatahi, ā, e kite ana, i rongo ana au i ōku pā kē kī atu, ō, wērā rangatahi kei te pēnei, kei te pērā, ā, ko tāku pātai, well, kei hea ngā kaupapa mā rātou? Inā kore kaupapa, āe, ka huri ki, ki huarahi kē, ki ara kē nā reira, Ko tāku, i manawanui ana au ki tōku nei reanga, ki te reanga e wai ake nei, ā, i hiahia ana au kia wakatū he kaupapa hei arahi, hei poipoia, hei akiaki i tō tātou nei reanga. E ai ki a Hudson, i whakatakoto e ia te urupounamu ki te ungapa ake. Kai ea ra nga kaupapa rangatai. A, na wai a, ku tiimata te ukaipō. E kaupapa rangatai o Ngarua Inerangi, e ruku ki te rua o te wānanga me te ata Wirinaki ki to ratou Ngarua Inerangitanga. I te tau 2020, i timata au i tenei kaupapa me te manaaki me te tautoko o taku wanaunga Dee Shasha. ā, ka, ka tae puta mai tēnei ā, whakaaro o te ūkaipō ki, ru, ki roto i tēnei, ā, ki runga i te ipurangi, ki runga i a Pukamata, ā, ko te kaupapa tuatahi o te ūkaipō i, i tū ai ki a Te Kaungā Wānanga i runga i a Pukamata, ā, ko tāku te, te mauria mai te hunga rangatahi ā, o tātou kuia, o tātou taueke, Ā, ki runga, kia kōrero mō tēnei pātai ko wai tātou ngā rua hinerangi. Nui ake ngā kōrero mō tērā pātai, arā, i wērā ā, tekau ngā wiki i puta mai wērā kōrero, arā, i, i puawai tēnei kaupapa o Te Ūkaipō. Nā te wānanga taʻi, nā te kōrerorero taʻi, ku tīmata te iwi rangatahi nei ki te waka mārō i ngā ua o ō rātou mātua tūpuna ki roto i a rātou anō. Ko te kai nui o roto i tērā rautaki, ā, ko te, ko te ako, nē, ko te ako i tēnei mea te reo o Ngāruaienerangi, ko tēnei mea te hitori, ko tēnei, ko, ko ngā mea māmā ki ētehi, ngāwari ki ētehi, heoi, te, te, te nuinga o, o, te, o ngā hunga kua tae mai ki ngā, ngā wānanga, kāre, kāre i a rātou ērā māramatanga. Te kimi pūtia kia tae mātou ki te mahi i ēnei wānanga, Haerenga ki te maunga i te taha o ētahi o nā uri e mahi ana i runa rā, ā, ko rātou nā Hiwi Maunga Project Boys, ā, i raro i te Maunga Project, ā, ko Tāne Houston tō mātou nei kaiwaka haere i reira, ā, tino rawe rātou ki te manaakitia i nā ranatai. Ko tō rātou hiahia kia waka hoki ō mātou nei ranatai ki tō. ki te hiko i runga i te maunga, kia tae rātou ki te hā ki roto o tō tātou maunga me tōna wairua, me te hā ki, ki waho, kia tae rātou ki te wahi o ō rātou hara i reira, mā te maunga e waka me kī whati i ō rātou nei hara. Kei te mura te aʻi kā ki ngā uri mokopuna o ngā ruainerangi. Mā rua te īiri, mā rua te kōrero, me rua te wānanga a ruainerangi o nāianei, o te āpōpō e ora ai. Ko tōna tino wawata, Kia tipu te kaupapa i runga i a Pukamata kātahi ka hoki mai ngā rangatahi ki tō tātou nei pā. I tēnei rangi e kite ana tātou i tērā hua, i tērā wawata kua puawai, kua whakatinana ai tātou o Ngā Ruahinerangi. Ko te kupu a Hudson mō te kaupapa nei, kia tipu, kia puawai a Ūkaipō mō ngā uri o Ngā Ruahinerangi. Aroa Broughton Pue, Te Reo o te Uru.
Ooh, tēnā rawa atu koutou. E rere ana i roto i a au ko te ira, e ira mai ana ko te ngākau i tēnei wā. I te kōrero māua ko taku toki nei, ana e whakaaro ana māua ki ngā kōrero kua wererei mai nei i tēnei o ngā pūrongo. Ana, ka nui, ka nui te ngākau i ēnei kōrero, ko te otimanawa e pupuke ana i roto i te rau aroha. Tā te mea koinei ko koutou e oki ake nei ki te ūkaipō, ko te ūkaipō tonu te ingoa e tū ana hei ingoa mō tēnei o ngā pūrongo, koia ko koutou e oki atu ana e Tama mā, e Ine mā. E oki ake ana ki marae kāinga, e oki ake ana ki roto i ngā me kī tāniko kōrero a ō koutou mātua. Ana ki wāngaia rā koutou e o koutou mātua, ā, e o koutou tuakana, ā tonu o te marae, ā, ki ēnā o ngā kōrero ō onu, ngā kōrero tūturu, e whakautua ai te pātai, Ko wai koe? Ma ēnei wānanga tērā pātai nui a ko wai koe e whakaoki. Nō reira koirā tonu tēnei, koinei e, e iri nei te ngākau, koinei, ā, e rere nei a roimata, I roto i te koangi, i roto i te koangi e kine ngā mahi e mahi nei koutou e ngā ruahinerangi i te tai waka raro. Me te mea nei kia ū koutou, me mau ki māia noa mai a koutou ki te kawe tonu i tēnei rākau kei runga i a koutou i tēnei wā. Hei oranga mō ngā tūpuna o te ao o tua whakarere, hei oranga mō koutou o tēnei rā, tae noa rā ki te āpōpō, ki te āpōpō. Nō reira kui mā koro mā o te ao āpōpō, tēnei e mihi ake ana ki a koutou karanga mahi, he rawe ā koutou mahi, ā, he rawe ā koutou mahi. He wai anō hoki a koutou ka wai nei i te kawa tapu, ā, kia mau ki a au, tēnā koutou. Kāti ake, ko ngā ware kōrero ēnei e tū a Mataara nei i te takiwā, Te Reo Irirangi o Te Korimako o Taranaki ki Taranaki, Te Reo Irirangi o Wanganui ki Wanganui. Wai anō ko Te Rewirirangi o Rangitāne ki Rangitāne, e tū nei a ia ā, e pou whakaruru au mō te kupu o te uru me te reo o te uru. Koia, koia. Kua puta, ko ngā pūrongo nei. Nō reira, e Kaituku mā, tēnā koutou. Tuku i te aha, ki te ua taketake, ā, kia puare mai ai ko ēnei o ngā pūrongo ki te ao. Tika a tonu e te iwi ki te mātakitaki mai i te reo o te uru me te kupu o te uru anō hoki. Ki kaha hoki ki te tuku mai i ā koutou nei kōrero, kia witikia e te rā, kia rāngona mai e te uta, e te tai. Kia mārama ai ngā uri o roto ana mai i ō tātou nei takiwā, arā, Taranaki wānui, ā, tonu mai mō kau ki Taipari, Taipari ki Parinini, Parinini ki Waitōtara, ki Taipake, uri anō ki te awa Wanganui, mai te puru ki Tūua, ki te pūao o Ngāngaru, māuti atu ana ki roto o ngā karanga rangatanga o Ngāti Apa, ngā wai riki, ana me ērā ono ononga ki ērā atu o ngā iwi kei roto i tēnā takiwā, ana tae noa atu rā ki Rangitāne, māuti atu anō rā ki Raukawa, Nā, ki te aua o te tonga, ana, me ngā kārangarangatanga o ēnei takiwā. Ā, koia tēnei, te pūtake o tēnei o ngā otaka a te kupu o te uru, oti anō o te reo o te uru, ko te whakaputa, ko te tuku, me te tāoraora i ngā kōrero mai kō, mai kō, nō roto ana mai o te ware kotahi. Ana ko te ware o te uru tēnei e mihi ake nei ki te ki ngā kaupapa uua kua tukuna mai e te uru tonu. Nā runga i tērā, te māngai pāo e te urunga tapu o te māngai pāo, tēnā koutou e wakarauika nei i tēnei o ngā kaupapa tuku kōrero mā roto i tō koutou aroa noa, tēnei rā e tūngau ake nei, e tūngau ake nei. E te iwi ē, purutia tō mana. Kia mau, kia ita, ita, mau tonu. Rauru Broughton tēnei, ki runga, ki raro, ki waho, ki roto, rire, rire hau. Pai mārire. Ko te reo te take.